MSB ah caanṭha kan petu kan Pathian a mi thang si ko seh. Nihin cu Christmas ni sunglawi kum thong hnu le kul le thum zeiti hmanah kan phan bal lomi hmailei zong kan phan ti lai lomi ni sunglawi Pathian nih a kan phakter lama kan hruaitu Pathian cungah kan lawm ti kha chim ta ka duh Cun keimah zong tuchun caan ah nan sinah Pathian bia i thazaang pek dingah caan ṭha ka hmuh ca zongah Pathian cungah kai lawm i Khrihfabu caan ah ka petu hruaitu hna le tuchun ah Pathian bia a ngai dimi nan dihlak cungah lawmhnak tampi ka ngei ti kha chim ta ka duh. La Christmas cu pawi ni a si, pawi pakhat a si caah khan minung tampi nih Jesuh Khrih kong, Macam Pathian bia kong ve van ruah ni kha a har ngang ngai. E sihmanhsehlaw si khate Pathian bia kan da ruat ṭin hna lai ti kha sawm kan um hna. E thawngṭha bia ka chim pi khan Deborah nih solo sak te te lai. Zeicun kan program kha tlawmpate a van i tet diu caah khan Deborah kha an hung le pi kha kan ṭhial i Deborah zong kha a ruahzia rak kan ṭhial rak kan thiam ko ti kha chim ta ka duh. La tu chun can ah na zak Kan zapi te nih ruat awk ah kan duhmi cu dawtnak taktak dawtnak taktak yaivi ana yaivi ana tha la om ek ta shali hat yai ska tha la om ya ta sak sa dawtnak kong thinlung kong tu chu chan ah hin chim ka duhmi si le Baibal cang ka zapi te thazang la ṭi usih ti ka duhmi pakhat te ka rel lai. Johan cakuat pakhatnak dal li canghranak ka rel lai. Dawtnak cu Pathian kan a dawt hi a si lo. Amah nih a kan dawt i kan sual ngaihthiamnak caah a Fapa kan sinah a run thla hi a si. kan aw ṭhan lai dawtnak cu Pathian kan ra dawt hi a si lo amah nih a kan dawt i kan sual ngaithiamnak caah a fapa kan sinah a rung thlah hi si ti cucaah cu Pathian nih khan nangmah kha kan daw an daw keimah zongah ka daw cuah kan dawmi kha Pathian nih a taktak in a langhter i zeidah tuah tiah cun a fapa Jesuh Khrih kha kan sinah a run thlah

Luka thawngṭha dal hnih ahcun zeidah kan hmuh tiah cun Jesuh kha Pathian nih a kan pek cu maw a kan pek i Josef le Mary cu Nazareth khua mi lu pek ah an kal i cu an kalnak ahcun nau i ṭhen a za i riahnak hmun a um lonak te kha kan hmuh. Cucu ka rel lai. Josef cu Galili ram i Nazareth khua in Judea ram i Bethlehem khua an timi siangpahrang David chuahnak khua ah khan a kal. Josef ka kha khika i a kalnak cu amah cu David hringsor a si caah a si. Cun min thak awk i A kal ah khan a hammi veri kha a sinah aa kalpi. A nithla kha tling dengmang i khika i a um lio ah khan a hring caan kha a phan. Fapate kha hrin i cucu a fater a si. Puan in an zual i cawrawl einak kuang chungah khan a thlim. Riahnak kuabuk ah khan an caah hmun a um lo, tiah ti cu. Le Pathian nih khan nangmah le keimah kan daw tuk caah khan a kan dawt ko ee ti khan dai tein um kho lo. A kan daw tuk caah khan nangmah le keimah hell ah kan kal ding kha Pathian nih kan sian lo caah khan zeidah a kan pek ti ahcun a fapa ngechun te kha a kan pek timi kha chim ka duh. Le biaknak kan timi hi biaknak kan timi vialte hna hi an ṭhatnak a rum bik Biaknak papo nih hin thil ṭha tu ah kan fial. Dinnak tu ah kan fial. Muslim biaknak um cu mu, Hindu biaknak um cu mu, Khrihfa biaknak zong um cu, le biaknak vialte hi an ṭha ko. Asinain an ṭha ko na tein an ṭha cucu an ṭhanak cu zein an ṭhanak cu zein a si tiah cun thil ṭha tu ah kan fial dih. Asinain kan Bawipa Jesuh Khrih cu me biaknak dang bantuk si lo. Kan Bawipa Jesuh Khrih nih amah cu a tuah, amah cu a tuah law khamnak nan co lai tiah kan Bawipa Jesuh Khrih nih a bia kan ti lo. Le Pathian nih khan a kan ti lo. Le a Fapa Jesuh Khrih a ngeihchunmi te kha kan sinah a run thlah i ve khamnak nan co kho ni ah conak ni caan nan tuah khawh lomi kha keimah nih kan tuah piak hna tiah Jesuh Khrih nih kan ti keimah nih ka tahchun tawnmi cu ve ti ti ti li a tlami mu ti ti li- ah, ti a tlami ti a tlami timi cun na rup ne mu la Norway ah cun ti lio kha kan cawn cio cio cu mu vin la re sa vin la ra o seven me keimah ka ka cawn ve cu ka cawn ve le ke Norway cu ti lio kha kan cawn cio kan cawn cio sina te koram le kan cawn lo cu le ama ti a tlami pa kha ti a tla cu mu a tla le a chuak ai zuam le a chuak kho ti lo a chuak kho ti lo mi pa kha kha lama kha ti ri lama ka le ra lo ra chua lo ti kha chim u si lo a chua kho ti lo cu zeicun a chua kho ti lo ta khan ti a tla mi si mu le minung hi sual sualnak sal a tang wina kan si i kha ama kha thil tha ra tua lo tina ra tua lo ma cui ra tua lo ra chua lo tia biaknak dang ra hin an ti chiang Nawlbia kha a kan pek cio, thilṭhatu nih a kan fial cio. Asinain ti a tlami cu ti a tla cang cacun ca khan a chuah kho lo cu. Cu kan dirmu cu Jesuh Khrih nih khan kan theih cu maw? A kan theih le, aw, nangmah cu tinak, nangmah tein tinak tu hi na tuah kho lo, nangmah tein fel hi na fel kho ti lo. Cucaah cun keimah tu ka ra lai tiah ti le Jesuh Khrih kha amah pakpak kan ra in kanmah he khan ve sualnak, tuufornak, harnak vialte hi a kan inpi cu. a ra ra i ve mirung pa bantuk zaw ra lo a sifak bikmi cawrawl einak kuang an timia an khimia a chuak cu minu a hum an ki ve puan lo nga ngai in ti ihkhun lo nga ngai a it mi kan um lo sinung kan chuak mi cu Norway chuak mi le bang cu sinung an chuak mi cu le asinain Jesuh khi cu nangmah le keimah kham awk ah ra ti ka hin aniam bik ti mun a ra zeicun aniam bik ti mu a um i nangmah le keimah kham awk ah hin ka bawipa Jesuh Khrih vale ah ratnak hi si Cucu nangmah le keimah nih kan tuah khawh lomi khamnak kha keimah nih kan tuahpiak hna lai, keimah nih kan luatter hna lai ti hi a si caah kan si. Le tili a tlami, ti a tlami, a thi lengmangmi kha ti a thiammi hna nih an zuan maw le a liang ah khin le a ling ah chuahpi bantukin kan Bawipa Jesuh Khrih nangmah le keimah kan sual sal tang nain luanpi awkah vale ah a ra i cawrawl einak kong chungah nihin ni ah hin a chuakmi si. Cucaah cun Christmas kan timi cu Pathian nih a kan dawtnak a langhternak Pathian in kan dawt ko eh nangmah kha Bawipa in ka fapa Jesuh Khrih kan pek ko hna tiah Pathian nih a kan dawtnak te hi nihin ni can ah hin Christmas tiah kan timi a si. Le ve Pathian nih amah Jesuh Khrih kan pe kan timi hi mirang hawl in an chimi cu incarnation tiah an ti incarnation tiah timi cu theological term tiah ti mu ve theology le in biafang a si theology le in biafang si i incarnation tiah kan timi cu a pathian sinak ah a huat i sal sinak he kan sinak pathian minung ah a rat cang i ve minung pum chungin a chuak i Khi Zubiano bia tangah a ṭhang i vailamtanak ah a thihnak hi incarnation tiah timi cu si. Cucacun Pathian bak kha Pathian bak kha ve minuma ra cang i nangmah le keimah kan khammi si cu. Cucacun ve Khrihfa mina nih ve Jesuh Khrih a ratnak kong hi a ti tikah hin thawngṭha tiah an ti. Thawngṭha timi cu mirang holh good news tiah ti cu mu good news tiah ti le good news tiah kan timi cu ve zei bantuk pawl na si tiah cun ve a cang bal lomi a cang zong hngai le a cang kho lomi pawl kha good news tiah Baibal nih a timi cu si. Cucu Jesuh Khrih vale ah ratnak kong hi good news tiah an timi cu si. Christmas thawngtha te an timi cu si. Le good news te kan timi cu tahchunh ah kan chim sia cun ve uico nih mi a seh kan ti ahcun thongtha selo thongpang selo. Zeizeu cun uico nih cun minung kha a seh phun si caah khan ve ke kanmah kanmah ca ke khur har ri pakhat hmanh lo. Sihmanhsehlaw Aa muai a mipa nih uico a sei ti si ahcun ti thong ki thong pang bak si ko thong a than cawk ko cu ve bantuk khan Pathian sinar a ngeimi rumra vialte a ngeimi Pathian kha amah rumra si a ngeina vialte kha kaltak ti vale a rami khi kan caah good news tiah kan timi cu si. Cucu Filipi catialtupa nih a ṭial tikah Pathian nih khan Pathian a sinak vialte kha a kaltak i ti minung pum nih a ra lawng tiah a timi khi a si. Le Pathian hi khuaruahhar a si cu han ha he melens halihet amah cu van sungparnak vialte khi a ngei ko men han follow us amah nih khin zeizong vialte kha kaltak dih ve sal bantuk in ve nu paw chung in chuak i a sifak pi ti mun in ve hlen ah hin a chuak ti kha chim ka cu cu ve ke good news tia kan ti mi do tak ta tak kha si ti kha tu chun chan na chim ka cu ta cun Bible chan ti mi cu do nak cu pathian kan ra do he se lo ti Amah nih a kan dawt i kan sual ngaihthiamnak caah Fapa kan sinah a run thlah hi si ti. Pathian nih Fapa pa zeizat dah ngei? Pathian nih Fapa pa zeizat dah ngei? Pakhat ti lawng ngei. A dang tu zong ngei si law, a dang pi panga hna ngei si law, pakhat kan pe si ahcun, ve khi Pathian hi a kan dawt tuk lo ti zong ruah khawh si.

Elizabeth chuah hlan ah khin ei ka sunah kan kal kan chungkhar tein kan chungkhar tein kan kal i ve buthi ah khan te an fia khan thil kan cawk kan cawk le kan cawk bik khan ve kan raṭing lai te khan ei ka su ummi chungkhar pakhat hna khan kan aton kan aton i bia tlawmpal kan ruah i Deborah nu nih ka timi cu Deborah le keimah hi ve a leng le hlei in kan ṭum lai i ve nangmah nih siangsiang hi vanah hung in na nam lai i ve hei sin na ṭum lai tiah a kan ti a kan ti i elo ka ti i Deborah le an lung cu philh a tak in an thi le motor umnak pipe ke in plus cun an phan cawlh an phan cawlh i keimah le sisiau cu hei cu kan hah le ve vanah sisiau mal cun hngakchia ten si cu vanah mon i cu mu keimah nih kan nam cu

Kan ti hna cun ka zung nan ti lila. Asinatein nan thin lo ah hin Pathian daw hlah u kan ti ahcun a um lomi tampi nan um lai tung Asinatein Pathian nih cun han es kedai fosat Pathian nih khan an daw ṭhitṭhim ko Atu zong hi ti na lung chungah hin Jesuh Khrih kong rawng um lo cu rol e na ko te na tu hi rol chung na ko te na ro rut mi na nam lai cu ka vai khen na ko te na ro rut mi na nam la ka sual kan phot tuan ha la nan chin hum se nan chin hum se kan hum zat te ning kha

kan na pum lai patin kan thang cu lai ti lu ah a ka fa ka va lak ta lai na ti khua kan ong ta lai na ti nan lungsi chung hai pathian um lo cu pathian hi ti atu dong ai ve biangin nan ra cu nan ra hi ti Jesuh Christ nan lung chung om lo hi ve boi boi pa ne the ko na minung ni cun na ra ve ti kan ti le kan hang am asina te pathian cu nan lung chung duan zok cho Na lu chung kan zoh cu. Na lu chung i Pathian dawhnak um lomi Pathian nih an thei. An thei put kaw han let's get that for start. An dawh ṭhiamṭhiam. Zeitiah dah na lung na thleng lai i keimah in ka daw ve lai ti hi Bawipa nih an hngah cuahmah cu. Siasiang kha a thul tuk cu mu. A thul tuk le ka zoh i ka celh lo.

Rasatiah phe thau phu long tin an si chuang. Ngakchia na ba dok tua ba di ru tua u. Nan nu le na pa nih biakin na pakal lo di phek lo in lungtho tin a ramin na tung lo cu. Na fale na khi kan chim na lai, tha kan cawn le zei tiat an la cawn a ti lai ti hi a be an bawh mi si. Pakal ka kan tuanpi le zei tiat an di lai ka ti. Zei tiat an di lai, pum zong he zei tiat di lai ti a ngah mi lo te ka si cu.

Cucaah cun Pathian hmaiah cun sersiam aa thultu bantuk hi na lungthin chungah Pathian dawtnak um lomi hi na thultuk cu ka lungthin chungah Baibal ca ummi pakhat kan rel piak ta hna la ka lungthin chungah a rami a tu bak a rami cu zei a si tiah cun ve Efesa khua Jesuh Khrih bia cangmi hna cu zeiti na ti tiah cun na tuahmi kha kan hngal ko zeitluk in dah naa zuam le zeitluk in dah lungsau in na um kha kan hngal mi ṭhalo na inkhon hna lo kha kan hngalh i lamkaltu a si na loin lamkaltu ka si aa timi hna hes Na hnesaknak le mi lip an si na hliah khawh kha ka hngalh. Ka lung na lung a sau keimah ruangah harnak na in i na lung a dong lo sihmanhsehlaw ka lung na si lonak a um cucu hmasa i na rak ka daw bantuk khan na ka daw ti lo. Zeitluk niam i na tlak cang kha philhhlah.

Pathian he he um ti duhnak i ngaihnak in a dawh cu asinain nangmah cu na ngei lo cu mah kha siasiang a thultu patu Pathian maya min thultu na si cu an niam tuk niam ulo na tla cu Bethlehem cincha bia in na ngei cang ve Bethlehem cincha cu bia in na ngei engineer an ngei sibawi an ngei mi maya mi nia ka cui sang cu asinain Pathian to nak kan ngei na ngei lo sia cun ti an niam bia ta mi Khrihfabu kan si nangmah tu khan ni a pi Khrihfabu ah a tami Khrihfabu na si Bawipa nih an hei asinain biathang chin charge pawl Pathian nih an hma ko zeitia dah na lung tak in na ka do la keimah hi zeitia dah na, na ka zung taktak la Jesuh Khrih kha Bethlehem ah a chuah lio khan a lian nai hmun ma um lo cu mi na a va kawl um lo cu nangmah thin lung ah hin lu ni ah hu ma nga ni hin Bawipa nih an pe na thilum in kaa in king cuahmah he Pathian sinah na nunnak pe tuah Bawipa ka sualnak hi na ka ngei thiam lo nangmah hi ka ka damter cang lo kan nunnak vialte hi nangmah sinah kan pek tiah Pathian sinah hin na nunnak hi chan tuah ti hi tu chun caan ah na sinah chim ka duh le Stipa nih khan thongtha a kan chim cu mu a kan chim i Jesuh Khrih nih khan hi hongkual timi sualnak hongkual kha an chappiak hna ee. Hongkual ka timi cu ai dang cio lai ti ai dang cio lai ti cheu khat cu sanu zong si ko lai khai ni zong si ko lai zu zong si ko lai ti le keimah kong hongkual na theih maw keimah kong hongkual cu keimah ta sualnak ngan bikmi cu ka chim hna la zei ta si tiah cu ti Pathian rianṭuan loin vaivut i tangka hna police cu maka keimah ca si nangmah ca cun zu zong si kho men cun nangmah ca cun abei thin tawi zong si kho men amah vialte khan Jesuh nih chapkia u kara ti kha sipa nih kan chim cu Deborah nu nih zahan kan chimmi cu zei da si ti ahcun ve Jesuh nih nan, nan thinlung chuang hmuhma lak an ti hmuhma nan nan lak si ahcun mualpho demang tin um zong khan mualpho lu in an chiah hna lai ti makhan ven ni zan ah ven Deborah nih kan chim isi la tu chun chan ah keimah zong nih chim kan mi hna cu let cun Jesuh hi na thinlung tak in zum tuah na bawipa ni cuti te ser tuah na ser si ahcun nangmah zong hi Pathian nih amah sunparnak caah hmang lang A zeihmanh na si le lo si mahzelaw Jesuh Khrih na thil lo ti lak tin ve na zum i kan nunnak vialte nangmah kan pe tiap Jesuh Khrih sinain na pe si ahcun nangmah hmang in Pathian i kharuahnak tuah lang le Baibal ca chungah kan hmuhmi cu mi thong nga rawl danghnak khi chim ka duh le mi thong nga kha Jesuh nih rawl a dangh lai tikah khan nga pahnih le changreu panga te lawng ngei Jesuh nih chun ni tlak thongṭha thim hna i a thimnak hi palo nih thong nga an si ti cu thong nga si ti le nual rel rih lo ngakchia rel rih lo an dihlak si kan rel si ahcun hi keimah nih ka hmuh ni ahcun thongṭha hrawng si lai ti mah kha ah ve rawl ei ni a si lai an pawṭam tu cung le Jesuh nih va kawl u ti tikah an hmuhmi cu nga pahnih le changreu panga lawng an hmu a tlawm cu mi thong nga thong hra hna dang ni cu si kho lo cu Asinain mah kha Jesuh kan pek cu Jesuh an pek le Jesuh ku cungah kan phak tikah cun ve khuaruhar cang i khuaruar cang i an pe thluahman ah an phawt an phawt thluahman ah mi zangak mi thong hra kha nga pahnih le changreu panga in bawk khip tein a ei cu Le khuaruahharnak kan timi maw khuaruahnak kan timi hi kanmah tein kan i lai kanmah Khrih cungah mah hi khuaruahharnak cang kho lo. Jesuh Khrih cungah hin na nunnak kha na ap si ahcun nangmah nunnak hmangin Pathian i khuaruahnak tampi a tuah lai. A zeihmanh na si lai lo, santlai lomi te zong na si kho la, hawi thiam lomi te zong na si ko la. Asinain na nunnak kha Jesuh Khrih cungah Bawipa nangmah na kut cungah kan nunnak hi kan chanh tiah Jesuh Khrih cungah na chan si ahcun nangmah hmang in Pathian nih khuaruahharnak tuah lai na chungkhar na fale hna zong hi an i thlem kho lo chiam ngai lo Pathian nawl nan thei lo tiah na ti na ruah ko la asinak in nangmah khi dakaw na nunnak hi Jesuh pek an tu cu na nunnak hi Jesuh na pek si ahcun na fale hna zong kha nangmah bia ka kha nih an nunnak na thleng te la Jesuh Khrih nih khan nangmah nangmah hmang in khuaruahnak tuah a tuah khawh ko le

Bawlung ci ciu si ahhin a her a ho ke cungah um timi hi a biapi tukmi si. Minung hi ve nangmah nih keimah nunnak dan ngeimi ci ciu hi a ho cungah na nunnak um timi hi a biapi tuk. Jesuh cungah na nunnak hi a um si ahcun ve a ṭhawng tukmi khuaruahar in thil a tuah khomi Pathian nih a sunparnak cang hmang khomi ve zumtu nan si ko ti kha tu cucan ah chim ka duh. Cucaah vawlei cungah hiti harnak zong zawfanak zong piatana zong tampi um sihmanhsehlaw nan chim hram hlah seh Jesuh nih kan kaltak hna lo ti nan nunnak cu ka keimah sinah ap u law keimah nih kan hman hna lai ka sunparnak caan an si lai ti cucaah cun tuchun caan ah Pathian nih Fapa Jesuh Khrih kan pek mi cu a kan pek sawsawh lo hi vawlei cung kan nunnak hi ti amah nih umpi mi amah nih hmang mi si i A ve a supernak tampi a langhtermi kan si ding kha Pathian nih kan tutupi si. Le cucaah cun Christmas thawngṭha kan timi cu Pathian nih kan dawt cu a kan dawt lo ni fatin te kan lungpi hna lai keimah nih nan kan hruai hna lai tiah kan timi cu si. Le thil ṭha tu cu nan tuani cu nan thei cu mu, thlacam ti cu nan thei cu mu, a sate nan cam kho lo. Ve Baibal chan in na thei maw thei ko eh tharhawi nih na thei maw thei ko sinain nan lung chungah ve rian a ṭuan kho lo sinain Jesuh sinah na nunnak kha pe tuah Jesuh Khrih nih kan ṭhawnter lai ti kan thianter lai ti na tei kho lomi sualnak vialte kan tei piak hna lai ti cucaah cun Jesuh Khrih nih vale a ra tikah hin a ra sawsawh lo nangmah le keimah bawmh dingah a ra timi hi atu chuncan ah chim ka duh Jesuh nih hin ve vale a ra lo ti cawrawl inang kung chung ah chuak lo in a kan kham khawt cu. Asinain cawrawl einak thengmang te a chuakmi cu nangmah le keimah nih Pathin thangṭhat duh loin kan um, a nawl ngai duh lomi kan um, thil ṭha tuah duh loin kan umnak kha ve bawm a kan duh i teinak te kan duh caah kan Bawipa Jesuh Khrih hi cawrawl einak kung chung ah chuakmi a si. Baibal caang relrel pe kan duhmi hna cu Hebrew dal nih cangkhe viannak si amah hrimhrim ni khan tuufornak le tehmi hna kha a ra in cang caah tuufornak i mi kha a bawmh khawh hna ti Bawipa nih sunparnak co ko seh cucacun kan ling a rami hi nangmah le keimah nih sual a kan tei kho lomi kanmah ti chiaṭha kan tuah kho ti lomi Pathian a uang lungtak tein kan thangṭhat kho lomi hna kha thangṭhat ve cang hna seh an thinlung chungah keimah nung cang ko ni ti kha le Jesuh nih ca hi harnak vialte kan tuarpimi si Cucacun nan nunnak ah Jesuh sinah ve Bawipa nih Jesuh Khrih nih kan pek piak hna lai ti na ngong kua vialte kan chah piak hna lai ti mual na phau ni mi vialte keimah nih kan ṭan pi hna lai ka mual kan pho ter lo ti cucu nangmah nih khan na nunnak kha Jesuh pe tuah Bawipa misual ka si keimah hi nangmah nih ve ra ka zangfa ka nunnak hi nangmah kuthiang cung ah kan chan tiah Jesuh sinah ti tuah u Jesuh Khrih thawngin teinak nan hmuh lai. Cucaah cun kan caah Christmas thawngṭha kan timi cu Pathian nih a kan daw tuk caah Jesuh Khrih kan pekmi si i vancung kan kainak ding ca lawng si lo hi vawlei ca hrimhrim ah kan bawm hna lai tiah a kan timi thawngṭha a si i nan zapi cungah lawmnak tampi ka ngei thla ka cam ta lai. A lianngan bik kan bia